kumashure kwacho chaicho kumashure
but unoona chi manje iri style ndoriketa manje rogadzira masini akadai so animation skiri reanimation aiwa hayi ndorigona basa kwangu

Unozopa nemwe kuti unenge uchitofamba mukati memimwe tumabhebhi nemwe mamhoms anenge achitokuona mukati unenge uchitoti vane yacho yacho ndiyo ah. yacho asikazori munhu akutoshaya kana etotenga rofu rekuti aende pachena anoti kutozouya vachiona ndokavaona kuti ei ah, akati asarasa achaenda kwabira

yamabutaura yama yama nyika ndoda kutoenda but unongoziva wojacho zvairi baba
mdara old yekuno baba iri crazy imi mutori nani muri kuexperienza life yekumba mweya kuno expatriate muri kuona yakawanda baba mandela azaasi kutamba mandela azaasi kumbotamba akajamuka asingaausiasere but you're looking good man aiwa inzwa yekamdainzwa yekamdaraazovana kungogeza une tauro nekuti hanzi
handizi haa but ndemwe munongoziva kuti kuno munokuziva kuti

Yeah, vaudze ndokuside kwavo. Unoicheta unogona kungotsvaka kana utanga ne 100 rand. Eh. Woisa mu account. Eh. Wo ani pakazvidzwa zvekutenga zvekuti sende. Eh. Zviri kuwe kunoko but munofa zvakazara muno mu South Africa. Eh. Mo like unlike ku Zimbabwe. Ndizongo samari yako. Eh. Wotenga forex yako pa pa pamusika wemari. Eh. Wakaita se Wall Street. Oh, ndine ndichitenga.
Ndiwonotenga ne account yako.

we are in a foreign land if you are caught ukasungwa ukaenda kujeri mm. the way they handle nyaya yako yakasiyana nemuloka ah. number two uchipedza unobva wadipoa just look at me just look at me

Saka boys

Saka vazvisa sekutora apa utombonzwisisa utombori nawo kana rako dhiri. Ah, dhiri eh. riripo mdara. Eh. Ko dhiri takabuda pama streets takaita yatinoita tataona madhiri. Ko madhiri awanike mdeni. Ayi unoona chi blazi yako ine mari anditi. Mm. Iye kana ine mari yake. Mm. He must give us the opportunity yekuti tifunge zvatinoda kuita isusu. Unochema.

tinomboidhileya so nyaya yake iwe wozoenda nekuseri uchikumbira mari uchiti une project yauda kutanga how about that zvinoitika manje yose ndichatraya ndichatraya

Eh, David. Eh, David.
Eh, uri kuda? Andri ah, padini.
Padini.
Uya panze. Eh, uya panze sangane panze. Eh, uya tende, uya tende notsvaka basa. Eh, chavo.

Ah, yeah.
ndatochaya wonaka uone here tingoramba tingochema tingochema zina na solution hauoni here kuti takatsvaga rimwewo basa riri nani tinokwanisa kuchinja zvinhu hoona kuti vamwe munomu vari kuzviita eh, saka takachinja mm. toona kuwana life wa ah, what do you know you raona kuti iri ndo randagone ndiripo apply eh, futi neimplement rentika kuti malocals acho haasi kutomboriwana basa eh?

mbavha unoona ngobirwa pekurara futi unoona vanoika ucharara panze sati yabuda pla futi polisi ringe ripo richisunga futi ini nepolisi ativanana notime ini nepolisi manje ationani saka manje iya amawanisa mwana eh? amene kuti vanozoitira kuti vada kuti isusu titore maslamu

zvinongoitwa nemamageni anenge auya kunoku anenge abva kunze vavaya votora muloka avo vobva mm. varoora handiti mm. waroora iwewe munongogara certain period umva mm. pamaenda kunochata koti eh, obva piwa permanent resi after permanent residence wakutokupiwa chi id

Eh? 400 500 unoenda kumba
andoboa
tinoriziva sakatingoita zvokuti tishingirire tione tingarise pamberi akawanda saka zvandataura nditi wazinzwawo mfanani kutoenda kumba ivo kana uchitori nemukana bhosi mutiro chidiki nokunongonopinda masuka kuti watozoshamisika so ta but chamburozo akataura zvezii

zvinogona kuchinja but eh, muno futi macho munomu ngouya nongodzokera ndisina ndinayo bozi varozviona vanhu varoita mari vari muno mawandisa makore anoita mari ndii ndakata sei kweni asi ndakaroyiwa here hmm? ah, zvatongoda vanangu ah.

zvemabasa zvinonetsa izvo ah, zvimwe zvacho tingaite sei kuti titambura musouth africa ah, iyo inotambudza ndozvandakaumira ah, but onaika aini zvangu zvakandiwandirawo futi munozoona tomawane ndini chiko futi kujamburosi eh. mamuzera shamwari yangu kani oh, uyo uyo azoisa umwe nyaya yakawisa nyaya yekuti ndikwanise kungokavhawo upenyu eh. akunditi ndi musikana wangu weuya eh. akunditaura imwe nyaya yakataura then musikana uya neni kuti chazvifambisa sei obva angoenda chakaitika ndechekuti chamburosa anditi mona tiri kutsvaga mabasa asi kuwanika eh. apa nditi kune inonzi pepa waife eh. pepa yataura kuti pepa waife ndeyekuti ndonyenga musikana eh. ndoita kuti aite mukadzi wangu through home affairs saka ndagara ndine bhebhi wangu munomuziva ndomuziva
lucy
kana sindi yeah. saka manje yatika ndechoti nanangu asandazvijaira kuti handizvizive munoona ona saka manje yaitika manje ndechoti bebe auya nina kunyatsokutsanangura munoona kunonetsa munoona vandamuudza chi nyaya iyi yekuti ah, ona inini bebe ona chonditika ndichotichi ndakakutora toenda kuhomafesi woita mukadzi wangu through mapepa eh. kudaro eh. akuchisina bebaenda atoenda atoenda izvozvo a ah, mabhebhe munomusika africa ndichiita futi bhebhi ameno ameno ah.
nyaya yakaoma iyi saka imamupindura muchiti kuti ah.
mona ndamboda kutraya kuda kunyengerera eh. pandatoona kuti ndakundikana ndatokundikana bozi munozava mabhebhi munongovazava nechikadzi vano zvinonetsa musati mamboenderera mberi ndotomudzai zviripano ah. muno mujoni south africa yika ah. mukuona vakawanda vakurovera muno manigerians ari kutoreswa mapepa nemasouth africans vekuzimbabwe vari kuda kutoresawo mapepa nemasouth africans imi motoona kuti apa nyaya yakaoma motoudza munhu chokwadi zvazviri kuti mm handidaro ini handidi musabvuma musambobvuma zvakadaro mchere ndikuti ngeke ngenzerentwenjii mchere kahle straight kutaniti

kugara kwacho maatoo musungwa kuzimbabwe muchadzokeri kumusha kwedu kwakasununguka kwete kuno kuzimbabwe muchadzokera maavhesita kuzimbabwe kumusha kwamakabaa mogara muno musouth africa mozoona uzvichiita here mangoenda kumusha zvokunoshanya chero riri basa zvaro aiwa mwanangu ngaigara hazviiti wazvinzwawo kanisa zvandataurirawo kuti wako mwana wangu south africa yakaoma uri kuona zviri kuitawo vamwe vasikana mhotera vamwe havazvide vamwe vanotobva kumusha vasvizuda please ndototi please kwauri kana usingagoni wotodzokera kuzimbabwe ipapo ndapota ndikukurayirisa nokuti vamwe vanhu vanobva kumusha vachiti mabasa akazara kusouth africa Asi ivo vachiuya kuzodii kuzopinda muzotera wesi nezero rako iri mwanangu azviite ndikutotsiura ndibhudhi bhudhi wako ava munhu muhombe asi ndikutomuudzawo kuti hei that is a dangerous place to enter asi vanhu vari kuzimbabwe vanoti tiri kumabasa tiri kumabasa saizi dzako idzi dzichipinda pai pazotera iwewo mwanangu fokasa namabhuku ako kana zvaramba zvive nani munogara nagogo kumusha zvatopera mwanangu uri kuzviona usei nhai this undipowo zvaunoonawo undipowo mazano chero uri mwana u kuti zvandiri kutaura izvi nokuti mashoko angu ayaka uchazomafunga

Kwete zviri kuitika kuno kuona vana Nyaupe vari kuitei vakomana muno vari kubhema madrugs vari kuita sei analisa ava vachiitawo vevhotera saka ndichikutsiirawo ndokutsiurai vana vangu ava kuti please aiwa please vanangu kana vanangu nzwisisaiwo takabva neko vanangu kumunga kunaipwa

It's a dirty game. Ukuthi uzitshele nje ukuthi at your age uzongena there. You still have chance to go to school. Kana kuti utswake ubasa kana zvanyanya kunetsa. But Bhudhi vakowo kana vazviona kuti vanokwanisa kuenda kumusha a ah, kana kunovaridza musika zvako zviri nani
ah, but mama zvamuri kutaura ini izvo zvamuri kutaura ndikona hangu zvichishanda bcause even majambros anga kutaura nezvazvo futi but inoti nyaya akazotangose bcause pakutanga nyaya yemona yatanga chii atanga achiti ada kuti aisa two options Hanzi enda kumba. Waenda kumba. Kana usingakwanise kuenda kumba, chiita izvozvo zvokuti aizva handifurira ka zvokuti bhebho bhaenda. Aiwa mwanangu ndakuchisachesta usamai. Iwewe zvemapepa ka siyana nazvo. Hazvina zvazvichakubha zvazvingakubhadhara. its either woenda kumusha kana kuti ototsvaga basa mwanangu wakasimba hazvifi zvakaita zvemapepa siyana nazvo watozvisungirira ende hazvitombobhadhari kunyika kwedu uko kuzimbabwe kwakanaka chaizvo kwete muno muno mutiri munhamo wozoda mapepa emuno unomadii unoitei nawo mm. isu tanga dai toda kutoshandira kudzokera kumusha zvauroonawo zvakaita muno mumba mwana wangu kutoratidza kuti tiri kugadzirira kuti tidzokere kupi kumusha kwedu kuzimbabwe but aa vari kuzimbabwewo kana vakazofurirwawo vachiudzwa kuti usakafurirwa kanaka vachauyawo vari mazera anadisa kuzara mudhera vasingazivi kunyanyanyanya kunadisa uko mwana wangu aa Hazvisi zvakaita. Handiti.
Amene ah, vanangu matsurira ndakuitai kuti mama nzwawo here nekuti kuona kwakaita zvinhu muno ndakadai ndobva kubasa ndosvika ndichitengesawo mafamily planning munoti wo upenyu hwokuda here ihwohwo vana vangu oai mukuti chiiko ichochi kuti ndobva kubasa here vanangu ndotengesana nemapiritsi vanhu vanotondiitawo sebenzi izvo kuoma kweupenyu muno imi hamuna basa nazvo ndotengesawo mafuta ndotengesawo sefi handi kuitira kuti murarame asi imi hamundi kundinzwawo aiwa vanangu mashoka ndakudzai mutorewo munzwisise zvandakutaurirai manzwisisa ka vanangu ndizvozvo ndizvozvo ehe haiwa kana muri vanhu mune nzevewo manzwa nokuti vanhu kunoku kutenga mafamily planning kuti Handingati ndakabva kumusha kuZimbabwe ndoyandoitawo mhuri yowanda. Saka vachiti tiitewo family planning kuti zvinhu zvidi zviendewo kumba kwete kuti takuendawo nevana kumusha. Ndichirerekera kwauri kunyanya Lisa. Uzopiwa here mwana kuzotera nemunhu wausingaiboziva? Unomisa pai nhai mwanangu? Aiwa kana mwanangu. Baba wakaona zviti kudii pari panapa? Haa hazvina kunaka kana. Bhuti wako eh mukomana zvake asi hatidi kunyeberana mwanangu. Mukomana siyewo kutanga kutiza kuti hazvizi. But saka ndichiti mafamily planning ari pano ko zvirwere izvi zvakati kuuya. Kune rwari wapanza. Ah, mama zvamataura indazvinzwa. Ngeta basa. Kana chikafu. Maybe manga macho musati ndafunga zvokuenda iwe. Ah, kana mai vamboya vakatenga mafamily planning ndikambotuma undisa akatenga muriwo we 10 rand mwana wangu tikadya. Mwana matodya kare. Anonoka mwana wangu.
Ah.